Abusuafoɔ mom yɛntie audio yi ɛmmra. Ɛyɛ Kwaku Pɔn mekyerɛ a Maame Akɔsoa sɛɛ waa ne ba panyini Kwaku Pɔn de nkuranhyɛ sɛm abrɛ ne maame. Mom yɛntie nɛɛ kyerɛ sɛ ɔse sɛ obiara bɛto ne maame akon a ɔno Kwaku Pɔn no deɛ ɔbɛgyina sɛ ɛba panyini de ama maame no. Montie nɛɛ.
Ɛnnɛ yɛ twenty six July two thousand and six, exactly one year a wo kunu Charles Kojo Fosu papa Dad Lumba firii mu. Na ɛfiri saa berɛ no, nneɛma mu anyɛ mmerɛ koraa amma wo, nanso so Onyankopɔn ahwɛ wo so, wabɔ ho ban, wamma bɔne biara anka wo, wakyekyere wo werɛ Abɛsi saa mpɛnpɛnsoɔ yi, saa Nyame korɔ no ara da so wɔ hɔ. Ɔbɛkɔ so abɔ ho ban, akyekyere wo werɛ, ahwɛ wo so, na ɔremma bɔne biara nka wo. Na deɛ ɛda w'akoma so biara no, Ɔbɛhwɛ sɛ Ɔbɛyɛ de ama wo wɔ mmerɛ tiawaa yi mu. Ɛnkyɛ koraa, de kyekyere wo werɛ. Na me, Kwaku Pɔn, wo ba, Medɔ wo paa. Na saa na abusuafoɔ a aka nyinaa obiara wɔ dɔ sononko de ma wo. Na baabi a wogyina no, ɛhɔ na yɛn nyinaa gyina. Obiara sɔpɔɔte wo, na obiara nyi wo mma. Baabi a wogyina no, ɛhɔ ara na yɛn nyinaa yɛgyina. Afei bio nso no, abusuafoɔ a ɛwɔ Paako so, ɛkoɔ no abusuafoɔ a ɛwɔ Paako so ɛne nsu tae ne deɛ ɛkeka ho nyinaa no, mɛsrɛ agyina yɛn abusuafoɔ no ananmu ada mo nyinaa mo ase, ɛfiri sɛ ɛberɛ a mode hyeɛ firii mu no, ne yere akɔsua aseɛwa ma anyi ne mu, ma moadi n'akyi asɔpɔɔte no aba abɛsi mpɛnpɛnsoɔ yi, na deɛ ɛka ne sɛ Onyankopɔn nhyira mo, ɛda mo nyinaa mo ase, Na bere a ɛsɛ mu no, Nyankopɔn nso bɛyɛ obiara koma so adeɛ de ama mo. Yɛda mo ase pa ara. Na deɛ ɛtwa toɔ, to the team a asɔpɔɔte Maame Akosua Asɛwa firi ɛberɛ a ne kunu firii mu a ɔbɛpue wɔ Ghana, moadi n'akyi ɛberɛ a ne werɛ ahoɔ, mode sereɛ too n'akoma so, moabue new chapter wɔ n'abrabɔ mu na ɛbɛkɔ so ada mo ase sɛ mogu so ara redefɛnde no, mogu so ara rekyekyere no werɛ, mogu so ara reka n'asɛm bue ama no. Yɛda mo nyinaa mo ase. Monkɔ so nka mo ho mmom na yɛn nko akupa. Yɛda mo ase. Nyankopɔn nhyira obiara baako baako baako baako.
Amen. Ɛneɛ abusuafoɔ, ɛyɛ Maame Akɔsoa sɛ waba panyini Kwaku Pɔn, sɛ Kwaku Pɔn, obi ka sɛ hwane Kwaku Pɔn, ɛna Daddy Lumba ɛde de bɔɔ nnwom. Kwaku Pɔn wo ne me ma nyinaa, yee Faustina Fosu ee, wo ne Akɔsoa Bempɔmaa, Aah saa kwaku pɔn no ɛna ɛkasa yi, yɛ maame Akɔso Asɛɛwa ne ba panyini wɔn na apue abam sɛ ɔde nkuranhyɛsɛm ɛɛbrɛ ne maame, kyerɛ sɛ ewiase nyinaa bɛyi no ama ɔno kwaku pɔn no deɛ ɔgyina hɔ mpo no abusua no obiara dɔ no ɔmo nyi no ntotwene, ebiem nso ɔde aseda kɛseɛ paa ɛma ɛkoɔ no abusua no paakosofoɔ ɛne nsutafoɔ, mekyerɛ a Daddy Lumba abusua no ɔde aseda kɛseɛ ama wɔn mu. Ebiem nso na yɛ team legal wife foɔ nso gye wɔn deɛ, ɔde aseda kronkron ma wɔn. Ɔse mo nyina pintin na mo ntwɛn Awurade, mo nkuta mo gyidie mu nkɔsi awieɛ, na mo nkae sɛ Awurade bɔhyɛ no nka akyi, mo berɛ wɔ hɔ yi nyɛ kwa da. Kwaku Pɔn ne ɛkɔtie no baeɛ no, mekyerɛ a yɛ maame Akɔsoɛ Asɛɛwaa ne first born, kyerɛ sɛ first born ne ne ne ne first son ɛno no Kwaku Pɔn ɔna ɛda screen no so no wɔno ɛna ɛkɔtie no ɛbaeɛ no ei ayɛ critical o.